U għax il-ħin kollu tisma fix dik, fix dak, fix kemm għandu li. Iwejja, fix, ma fix, għara jek taraw ħaġa interessanti li tixtuna ninvestigaw, ebatunna għawnek fuq shooter and danusan punt kom. U hemm ħaġa interessanti li ndax taqsam malħu, tax vera fissat. Ta' għabdu bastiment mill-lider u għamlu isu laboratorju biex jifitte speċi ġodda ta' ħut fil-Mediterran. Eh, tajjeb, imma taħseb illi ħajsibu speċi ġodda ta' ħut fil-Mediterran? Ma nafx u essaċ jien nikolom li essaċ xiġibu xiġibu. Jien li nixtieq inkun naf imma min il-madoffi eh. joħroġ bl-ismijiet tal-ħut. Jiena nemmen li jekk eżempju nsib ħuta ġdida jiena nsemmija Daniel Kotz Msns. Ma daħal l-isem qed tifhem? Ma ma sibx taħdem hekk. Ħa ngħidlek għaliex. Għax ara daqsxejn dar ritratt ta' dil-ħuta. X'ħut hi dik? M'għandix idea.
Tista' tgħidli kif semmewha baqra? Le ma dik ħuta mhux baqra. Eh? Naf, naf li ħuta.
Tista' tgħidli kif tista' semmiha baqra ma għax hekk tara ż-żimel tal-baħar eżempju tifhimha. Għax jixxibah naqra qisu żiemel kif jimxi u kollox. Imma baqra di, injoranti hu, ma jafux x'isemmu l-ħut. Ejwa, tinkolla, eh. tinkolla.
Ejla naqilbu ftit is-suġġett forsi, ma tinebdex daqshekk. Mela, ħarġet statistika illi tajt illi f'diversi eh, lokalitajiet f'Malta hemm iktar barranin Milli hemm Maltin.
L-Imsida hija l-iktar post f'Malta fejn jgħixu fih barranin. Fil-fatt kulma baqa' jgħixu Maltin huwa inqas minn 40 fil-mija. Il-Knisja s-soltu tkun l-iktar post biżi fejn jgħaddu n-nies minn ħdejha. Jien ħa nintef hawn u ħa nara kemm jgħaddu Maltin u kemm jgħaddu barranin. Bonġu. L-ewwel wieħed li ltqajt Malti, ma kellimnix imma Malti. Maltese? No. Maltese? No.
Maltese?
No. Ah, so, sorry, thank you.
Dik il-mara li qed taraw ma xtaqx titkellem fuq il-kamera. Ma spjegat li kif ila u mora u żmiena tgħix l-imsida e, u llum hi mdawra kemm naħa u kemm in-naħa l-oħra qalt li bil-barranin li huma dħulin qalt li jiġifieri jgħiduli hello u dawn l-affarijiet filgħodu qalt li imma hija ħasra illi m'għadx baqa' Maltin jgħixu ħdejha. Ovvjament din ilha tgħix il-Msida minn mindu twieldet. Ah baqa' Maltin l-Imsida? Ma nħabax.
Tajjeb ejja għall-menù. La qed jgħidilna tal-gass ikun jaf. Le baqa' baqa' Maltin. Ovvjament fit-triq ma tantx iltaqa' ma' Maltin jista' jkunlha xi sħana allura aħna nħobbu noqogħdu ġewwa, imma li qalli wkoll tal-gass li meta tiġi l-festa tal-Imsida l-Maltin joħorġu. Insomma, hi kif inhi s-sitwazzjoni hija dik, irridu naċċettaw li ngħixu mal-barranin l-importanti li ngħixu f'ħalenija u paċi ma' xulxin.
U iktar ma mmorru speċjalment waqt ix-xahar ta' Awwissu kellna daqsxejn każi ta' nies isuqu taħt l-influwenza tal-alkoħol, tad-drogi, E allora bżonn nagħmlu xi ħaġa, oh, x'taħseb? Morru kelmu lilu, iktar minn qatt qabel, iż-żoblu.
Aw, Jennifer, kemm il-darba ħanajdlek toqgħodx ittellifni meta nkun qiegħed xogħol. Eh, orrajt, xi darba ħanaqtalek xewtek. U kejlu dak il-kurutu l-għanna. Fiex ġej, fiex ħin irrid jien niġi d-dar, orrajt, fiex ħin irrid jien. Eħa tagħmel il-lażanja, U fiex inħa tagħmilha? Fis-sitta? Ma s-sitta nkun id-dar. Ciao, issa ħa naqta' għax dejjaqtli. Nħobbha, eh, f'issa fuqha jien Jennifer. Naqta' u nibdewx bik. Jiena ż-Żoblu ta' Żoblu Garage, bħalma forsi tafu jiena ngħallem il-karozza lin-nisa biss u dal-ħin biex ma nużawh biex kemm jista' jkun nagħmlu s-service il-karozza. Illum ħa norikom kif tibdlu filter tal-NC. Tajjeb, jekk murab mechanic isolħħok ħaj, dak b'ġiex sekondi tagħmlu inti, all right? U jiena mhux se nħalli xi ħadd toqgħod impaxxih hekk, għax jien minn miet, barra wieħed għax għadu ħaj. L-ewwel ma trid tagħmel idħol waħda YouTube u fittex il-mudell tal-karozza tiegħek ħa tara fejn qiegħed il-filter, dak hemm taqalgħu il-filter, tmut ix-xeweb bħalu u terġa' twaħħlu. Xi U b'hekk issa intom ukoll tistgħu tgħidu illi tafu tbiddlu l-filter tal-NC tal-karozza, daqshekk fottewkom għax minn wiegħed. Barra wiegħed għax għadu ħaj. Jennifer, ismani, ġej issa jien. Tal-filming ħa neħelsu, ħammur għal-lażanja.
U dak kien kollox għallum, infakkrukom illi Shooter huwa kuljum mit-Tnejn sal-Ħadd baqgħalna sal-aħħar ta' dan ix-xahar. Tajjeb? Tajjeb, morru u naddfu l-filters tal-ACs.
L-MCs, skont iż-żuppa.
MCs.